X'taħseb li hemm ħażin bis-sistema tal-ippjanar li nistgħu nibdew insolvu?
Jiena naħseb illi l-ewwel ħaġa l-ippjanar għandna l-esperti vera, għandna l-esperti li jridu jitħallew jagħmlu xogħolhom li huma prinċipalment l-istudji li huma l-bażi xi tfisser studji. Mela, aħna qabel kont qed nitkellmu fuq il-capacity tal-uffiċċji. Qabel kont qed nitkellmu fuq il-capacity ta' kemm hemm tal-lukandi. Mela, dawna u għamluha għamlu ġifieri meta sar l-ewwel pjan ta' struttura ta' struttura ta' Malta, kien hemm diversi rapporti li ħarsu lej kollox lej is-sistemi ta' edukazzjoni, is-sistemi tal-agrikoltura, se jkollna bżonn eh, fil-20 sena li ġejjin, ġifieri daka huwa x-xogħol tal-ippjanar. Dak kien hemm teams tajbin li jagħmluhom taqbel ma taqbilx, kien hemm il-bażi. U mbagħad irid ikun hemm direzzjoni politika. Meta tagħmel dawk id-dokumenti ikun hemm anki direzzjoni politika. Pereżempju, hekk inti qed tgħid li l-ekonomija se tiddependi fuq il-fatt li l-popolazzjoni trid tikber. Mhm. Dik hija deċiżjoni politika. Illi jieħu l-gvern u jagħti istruzzjoni ngħid isma' jiena l-popolazzjoni ta' Malta f'dalaħ fil-10 snin li ġejjin se nara tikber minn hekk għalhekk. Mela intom il-pjanijiet li dudu tagħmlu iridu jipprovdu biex ikollhom fejn jgħixu, jkollhom l-iskejjel, eċetera. Tiġifieri hija deċiżjoni politika li mbagħad tiġi. Ovvjament jekk il-politiku jgħidha bħalissa fil-pubbliku dik il-ħaġa huwa l-aħħar ħaġa li qatt se jerġa' jgħid pubblikament għax tant hu frustrat il-pajjiż biż-żieda fil-popolazzjoni. U allura qishom niġu f'logħba ta' catch 22 huwa x'inti ma tistax tgħidha għax jekk ħa tgħidha huwa politikament hija suwiċidali. Allura kif tista' tipprepara għal xi ħaġa li aqqas biss qed tgħidilna li għandek f'moħħok li tagħmel? Isma', aħna minna ħafna ħsara għas-sistema ta' ppjanar u allura n-nies jissuspettaw, sa ġifieri tilfu il-fiduċja, jiena niftakarni perit żgħir għandna fiduċja fil-Awtorità tal-Ippjanar. Eh, Kien hemm żmien fejn kellek fiduċja fl-Awtorità tal-Ippjanar. Żgur, fil-bidu jiena kont wieħed mill-periti żgħar li insistejna ninsiex li qabel l-Awtorità tal-Ippjanar kellna ereżiji oħrajn aħna dak li jgħidu l-BDA, ġifieri kien hemm ħafna. Mm-hmm, mm-hmm. U konna sejrin direzzjoni diżastruża. U allura konna, biex ngħid hekk, ħerqanin li naraw mekkaniżmi serji ta' kif il-pajjiż jiżviluppa mingħajr ma jitgħarra. Jiġifieri mument minnu ħabba illi l-awtorità tal-ippjanar f'dik ir-rwol eh, trid tieħu deċiżjonijiet anki mhux popolari, mela meta jien ngħidlek le għall-permess tiegħek, inti ma tuħux gost u tipprova tara kif tagħmel eh, tkellem il da, tkellem il-ieħor da. Fis-sistema oriġinali tal-awtorità tal-ippjanar, il-politiku kellu ftit mekkanizmu fejn jista' jindaħal. U dika dejqithom il-politiċi. Dejqithom. Għaliex ma jistawx jintervjenu. Għara bil-mot il-mod ħallewa, u mhux qed nitkellem fuq dal-gvern, ta' ġifieri gvernijiet. Eh, ħallewa, ta' naqra spazju biex ikun hemm iżjed Neskajn għajdu kuntat dirett mhm. bejn jien iftakar darba kelli proġett mort nurih l-Senior Planning Officer u risposta tiegħu kienet iminti mort kelmu l-Prim Ministru jina ma, skużi, għalfejn nitkellem il-Prim Ministru, nitkellem mal planners jenu. Ġviri, għawek suppost niddu diskussjoni jekk kux tajba dal-proġett jew li ma direzzjoni t-nieħu, ġviri, kem dil-mentalità. U naħseb in-nies issa m'għadhomx jafdaw li jiena ma nafx kemm iħarsu lejn daw il-consultation document. Vera ftit. Vera ftit.
Ma nafx kemm jifmuhom għax mhux tor tagħhom li jifmuhom. inqas. Jiena tekniku wkoll li kolli diffikultà nifhem imma xi l-aħwa tipprovaw tagħmlu biha għajdulna. Jiġifieri Allora, intenzjonalment ambigwi qed għajdu. Ambigwa, ambigwa jgħidu ta' ma jgħidu jgħidu smax dawn dat tip ta' emendi bil-forsi tikunu ġeneriċi mhux speċifiċi, mm. imma skużi ta' meta tgħid li 17 nofs metru hija mm. speċifiku ħafna, ġifieri mi ġenerika xejn. Mm-hmm. Imma mm-hmm. hemm da issa il-sistema trid tibda naħseb jien billi tinvolvi komunitajiet, forsi mhux kullum kien, biex jibdew jifmu jiena darba kalli nagħti tok lil grupp ta' residenti Marsa Skala illi talbuni nkellimhom għaliex kienu frustrati, frustrati ma xit jiġri, għaliex ma nistawx nifmu xet jipproponunna, għaliex taf kif li u fuq kollox jista' tkun il-bankina eh, okkupata mill-siġijiet u l-imwejjed, ġifiri tittibda Iddaħħal il-komunità fil-proċess tal-ippjanar. Huwa mhm. proċess diffiċli, mhuwiex impossibbli, mhm. mhux impossibbli, imma proċess diffiċli u tikollok rieda tajba li tajt tisma'. Ħa nispjegalkom għax intom mhumiex tekniċi, imma hekk ma nagħmlu hekk ikonna dil-problema. Jew hekk nagħmlu hekk nistgħu nagħmlu hekk, jew nistgħu nagħmlu hekk. Pajjiżi oħra daw żviluppawa, ġifieri m'hemm l-ebda raġuni għaliex aħna ma nagħmlu ukoll.
Mela, tlaqna?